Va brezhoneg n'eo na brav na divalav. Va brezhoneg zo ur yezh nevez en em saveg. Yezh an Emsav ez eo, ur yezh nevez bet ganet. Diwar labourioù an emsaverion abaoe daou gantved o deus studiet rannyezhoù a oa chomet bev Er gevredigezh Frañs er proviñs Bretagne evel e proviñsoù all Bro-C'hall an emsaverion o deus krouet ur yezh nevez yezh an emsav yezh ur gevredigezh vrezhon nevez evit tud nevez a glask krouiñ darempredoù nevez kenetrezo ha forzh pelec'h e teufent en Europa hag er bed. O fal zo bezañ Brezhoned dieub ha n'eo ket Bretoned sujet, tud c'hallekaet o spered a gemer perzh er stad war c'homer jakobin, hoc'h aloubiñ hor bro. Pa vefent gosisted, klezelourion pe droatisted deouelourion, pal an Emsav zo krouiñ ur stad vrezhon nevez dieub gant tud dieub en Europa, gant federalisted, kevreadelourion. Un dispac'h gwirion ez eo an Emsav, gwirionoc'h zoken eget an dispac'h gall, peogwir eo an dispac'h brezhon distro Ar Stad vrezhon a zo bet anezhi gwechall ur Stad disheñvel evit an trede milved pa 'z eo bet dreist-holl un taol-Stad ar pezh a anver an Dispargall Taol-Stad ar vourc'hizelezh, an arc'hant a-enep d'ar vrientinelezh ha d'ar werinelezh wirion a-enep da bobloù disheñvel-tre. Moarvat 'oa kavet divalo En naontekvet kantved ar galleg a veze komzet dirak ar re a gomze istimieg pe morvandio pe provañseg ha gall-ha gall. Met ent istorel ez eo ar yezhoù trec'h a gont o vezañ yezhoù ar galloud politikel. Ar galleg en naontekvet kantved ne oa ur yezh na brav na divalav, yezh ar Stad e oa. Yezh an Taol-Stad Dispac'h gall a zo deuet da vezañ yezh an holl skolioù, yezh ar skol-veur, yezh ar reizhiad politikel, neuze ur yezh istorel nevez ha n'eo ket Le Vieux François an henc'hallek a zo bet kelennet e skolioù ar Stad, a Strasbourg da Vrest. Eus Dunkerque betek Afrika eo bet kelennet ur yezh nevez, yezh ar Stad unvanet gant ur yezh unvanet. E pep lec'h er bed n'eo ket yezh ar Stad yezhoù ar gevredigezh. Ar gevredigezh zo lec'h an dieubidigezh eus ar Stad kozh. Hor Stad zo lec'h an aotrouniezh nevez. Heñvel eo er vro. Bez' hon eus div yezh stadel. ar galleg yezh ar Stad c'hall hag ar brezhoneg yezh ar Stad vrezhon. Ar rannyezhoù brav, plijus, boemus ha saourus hag all hag all zo yezhoù ar gevredigezh a c'hell bezañ komzet dieub ma vefe leoneg pe arabeg, e Brest, turkeg e Kemper pe galloeg, e Pleme, Lachez ha me 'oar-me. N'eo ket ur gudenn evel-just. Evit bezañ pinvidik e tle ur gevredigezh bezañ gant gizioù ha yezhoù disheñvel, hogen ur Stad a rank bezañ unvanet gant ur yezh unvanet. En ur vro gevreadelour, evel en Alamagn pe en Helvetia, e rank pep stad rannvroel bezañ gant ur yezh unvan pa ne vije ket bet distrujet ar Frañs gant ar stad kreizelour jakobin e vije bet kevreadelour gant stadoù rannvroel disheñvel pep hini gant e yezh stadel dezhi Forzh peseurt rannyezhoù komzet dieub war ar maez er c'hevredigezhioù mar fell d'ar Frañs kaout ul levezon en Europa da zont e ranko bezañ ur skouer gevreadelour evit stadoù ha kevredigezhioù rannvroel en Europa vroadel kevreadelour gant daou c'hant stad rannvroel unanet enni evit a sell ouzh ar c'hallaoued kelennerien sañset a zo dreist-holl komiserion bolitikel ar galloud gall hag a implij skritelloù evel tudioù tu-kleiz pe faskourion anarkourion pe all Evit komz diwar-benn tud hon emsav, ne reont nemet ober o micher fliket evit hon disrannañ ha gwanaat Breizh, mont a-gevret ganto evit o marmouzañ hag adlavarout ar pezh a embannont, zo risklus en istor rak n'eo nemet Trubardi an Emsav stourm evit difenn ar Frañs kreizelour jakobin hag emlec'hiañ en istor e froviñs ar Bretagne ha neuze stourm a-enep da Vreizh. En ur servijout ar galloud gall, seurt trubarderezh zo boutin en istor. Se zo bet anavezet En holl drevadennoù ar Republik Frañs o deus bet un emsav dieubiñ, en Indez-Sina, en Afrika ha dreist-holl e departamantoù Aljeria ar re-se a oa anvet Arkied a oa stag ouzh mennozioù ar C'hallaoued hag a rae sokialourion, faskourion, nazied, komunourion, spontelourion. Ha me oar-me eus o c'helvroidi a oa en FLN a glaske eilec'hiañ Aljeri gant Al Jazair. An FLN zo bet a-benn da grouiñ ur stad. Ur skouer eo evidomp. Bevet Breizh europat marv d'ar Bretagne c'hall. Ha d'an dreitourien, mallozh ruz, evel ma vez kanet er ganaouenn hengounel, an alarc'h.